Now this your friend, you say your your friend say that, that other room wanna open for the compound. Uh, say na you and your friend be enter there. Now uh, she na there she see see dey stay. That your now still dey that place abi. Yeah, he, he still dey there. No na the, the girl the lady she still dey the other side the the uh, empty house abi.

on top of this matter. If, if you don't want do good, no kukuma do good. No kukuma do good. If you know say your own good get a comma inside, then from the beginning mm. talk am just talk am straight up say see o oh, see wetin make me wan help you o oh. eh. na so that you go dey mm, give me turkey o oh. eh, you gree you gree or not if you no gree eh, eh na me get my house simple simple

Um, not really hundred percent. Oh yeah, waiting you your own side talk and make because we no, I no go like give you eh. Uh, from everything where she don't talk like this, uh, I no want talk within my mind, but talk, talk, make we hear from your side. Mm. Um, I'm not saying she's lying. What I'm saying is she's not really going direct.

people now the girl come go meet beg them when that when the first one first abi first and second issue first happen yes then she come go meet them beg them explain to them wetin she dey go through for that man and they come pity am come open that place for am okay that room no be my own room no be my own room okay okay uh-huh, okay that's my own okay room and i dey ask her why

Okay. So that room, that very day wey the girl wan pack it, after this man say lie lie over him dead body. Mm. Say the girl no fit pack enter that room. Say she know say she dey see say she don arrive abi she go him bike, she go him back, go tell people make they open that room for am. Lie lie say she dey if the girl don comot for him room, make him take money go rent room for outside compound.

till today i was even like okay make the girl just calm down for two days yes. i go follow the man talk yes. make see whether i'm go open the door this is the way they arrive ten and she dey go work as early as five o'clock because she dey work as a cleaner she dey resume six o'clock i'm even happy people are able to get her today so i before i come i just dey comot for house like one hour ago

Eh, eh, I, I, I hope say she dey hear me. I go still ask her this question. My question na say, if you dey Lagos dey suffer like this, mm. your parents dey go back to your village. Na by force to dey Lagos. As it is now, abeg, before before you go even pass, be careful.

get upset. we don we don try call the guy we don try call the guy the guy no the guy no pick no dey pay be like say dey lis ten e no e no pick um, uh, whether he dey lis ten or he no dey lis ten i no know. e fit be him say dey hear na person dey lis ten to wazo dey every morning. Uh-huh. na him be say he dey uh-huh. abeg eh, wetin uh, eh, uh, eh, uh, now wetin be the compound because if he no pick na him be say we go send person go that compound wetin be the address of the place.

uh-huh. na im be the address of the of the place uh, so that uh, the one wey the one wey i i talk something for inside studio i say either say this lady no dey talk this story well or say uh, she just uh, be backyard she be buncon on top the matter mm. uh-huh.

wey wan wey wan dey by force dey collect okoko you no marry girl you wan dey collect yes the girl get her own fault of living with a man wey you no know of course she get her own fault but e no give you right to use by force but if the girl if girl if you touch girl girl no want you go tell the you go respect yourself now you go and now respect and now yourself make the girl carry her load nwalo leave your house you don come dey turn am to another thing come go the house wey no belong to you abeg eh this guy wetin be him name His name na I I just know him guy name. Uh, Yararuwa. So I Ewo. don't even know the ewo

you no do well na by force to live for lagos i hear now say you sleep with your pikin for outside yesterday night na true yes sir why why you dey suffer your pikin why you dey na nothing concern your pikin for this thing so the hmm. pikin papa if the pikin papa know say you dey suffer him pikin like this you think say him go like am all because of say you wan dey lagos eh you sef wey carry waka go dey live with man wey you know say you need you no go dey give the man turkey why you go go live with man wey no be your husband Eh. man no be your husband you carry waka go dey live with am and you expect say one day he no go say nem tentem pole tempole pole

Come sleep with us there, go. Hmm? My sister, wow. eh, give one, eh. Sleep over. Ah, anyway, you know what thing go happen? We don't call him in, no answer. What thing we go do? Eh, you you dey live for number one Muftau Street for Ilupeju, abi? Yes, sir. we go call the guy phone number on air until him uh, uh, i- i- i- we go if him once him come back today if him no open that door tomorrow morning we go come look for am we don know the address ẹ bịa we go Okay, come sir. ọga na-edu lekwa o

One can eh. Uh, yeah. Aye. anyway na to just carry your load na be my sister thing. the best thing eh mm. eh i no wan make you sleep for that place today mm. you dey hear me. yes sir. Uh -huh. no i i if you do your if you sleep there again today na you do yourself. Adi Bia know say na so this matter go reach, I for no even chook eye for this your matter because this matter dem go flog you, flog the boy too because two of una no try. In fact, na you even start this matter, na you cause am. Mm. Because if you no, if you no, Adi Bia you, you carry your matter, your your bag through through go village, go village, go village, go open shop for village there. Uh, they they make money for village. You, this kind thing for not happen. The guy for not see you if you know they live with spirit Yaradua. because na spirit you dey live with yara do am one now e don die yeah see when na you cause this thing so I beg from this night alone biko not live for that house we don dey call am e no pick because we know say him dey hear us yaradua we know say he dey hear us we go call him phone number again If im no pick, we go announce im phone on air make di whole Lagos and di whole world begin hmm. call am since he no wan hear word then if he no allow if he no open that place for you this night we go come look for am tomorrow morning you hear me. yes sir because when i go back to the world when he come back for work should i tell him to go and open the door. tell him to go and open the door tell for him. you tell him that nedu of uh, tombo the whole wazobia fm everybody say you should go and open that door that the whole lagos nigeria say you should go open the door and except say he no want make we start rape case on top am eh. if we want we go carry rape case put on top him head and when you put rape case on top him head na kiri kiri he go go sleep. he go go jail. make he go ask how many people wey we don put for there. Yeah. we no dey look ah woju uche o. Oh. Eh, nkpa abadie you dey hear me now

so anywhere the man dey go open the door make she carry her clothes and luggage now we go call am again because now we don dey take the matter gradually with you now e don dey form leave am now e dey form e dey form james bond eh yaradua nwere anwụ e better take this call now o. Oh. to copy this tune press. yaradua yaradua yes? you don take yes? the phone call abi uh -huh. na nnedu dey call you from wazobia fm all of us dey here Yes, sir. I, I, wa- I was working then. I was driving that time. Ehe. Oga, if you no want to make we put rape case on top your head, go open that door for make this girl carry her things and open that other place where you lock. Make she carry her things enter there. i no wan talk too much story eh eh eh yara yara dua yara dua we no dey call you to explain yara dua yara dua listen to me i no dey call you to explain anything to me you dey hear me so now i no dey call you to explain for the matter i for call i bin dey call you before to explain but the matter of say this girl and her pikin sleep outside yesterday night e don kill everything wey you wan talk

sleep inside room now we come call the girl back we come call the girl back the hmm. girl when we dey market the girl apparently talk say she sleep outside with her pikin till like 3 a.m hmm. in the morning mosquito dey bite the small pikin wey never reach anywhere small pikin wey dem just born mosquito dey bite am because plus cold

wetin before dem come im come allow dem enter inside around three o'clock this morning wetin wetin remain again na you don you don na morning be that already now and him dey inside dey sleep and him dey inside dey sleep you dey sleep peacefully wicked fellow so yaradua i go call you now if you like no pick this call if you no pick this call i swear my father oh, the whole lagos go hear your number you go call see i don't know time don reach where eh, oh if not say i don read i go talk one talk now. no not talk that talk o oh. no but the truth be say some of these people wey dey do anyhow e go good make we hold them yan flog them. dey collect. e dey collect yan baba lagos state government wan to get put am for your body woto woto. flogging ministry of men dem wey no get sense for lagos. e go better o oh, e go make sense. some boys no get sense. and that flogging ministry dem go televise am on tv. yes as dem dey wipe you.

Uh-huh. See am, see the number now. Mm. Uh-huh. Before I begin call your number, e start with zero seven zero six. e come end with uh-huh. e don dey call me back. you were in love. come put am for your body woto woto this morning. yaradua. hello sir good morning sir. good morning now listen to me sir with all due respect yaradua with all due respect you see that place wey you lock make this girl no enter eh go open am you don pack now abi. Yes, I, I'm in the office now. I'm packed. You are in the office now, and uh, uh, officer. Yes. Can I just explain something? Sir? Oh, uh, Yaradua, listen to me. Please listen to me. I beg, listen to me. I for li- I for listen to you. Make you ex- I for allow you explain earlier when I never hear some things. But the matter say you allow person and her or pikin wey dem new born baby to sleep for outside in the cold with mosquito I bite swear to God, Oga, Oga, if you swear to god thunder go fire you there wey you dey there three o'clock this morning na dey enter inside room three o'clock this morning na sleep outside. If, they, if this girl sleep outside the compound, it should not be better for me. But if she sleep inside my room,

Yes, sir. Now, I wish le i no wan never wish anything never oh, oh, oh, onye wo onya ta le leyi jọ eh, esa please can you listen to me let me finish first then i go tell you to talk make i finish now allow me to finish before you talk you see that place wey uh, that place wey you go lock wey she dey stay you dey hear me we know this guy wait listen to me now that place wey she open wey she wan stay eh wey you lock

That will not be problem, sir. no be no be problem To- to- to- you go to- open am abi you no go open Yes, am yes, yes, yes. okay now if by evening you never open am i go come back on air tomorrow morning i go announce your phone number to the whole world and na you go tire we know your house we know where you dey stay i know your village i know everything wey i need take know about you already

Yaradua. Oh. oh. Hello? You dey hear us? You dey hear us? Yaradua. As Nedu talk, eh, he dey live on air. Open that room, down at one. Wetin be your name, first of all? Wetin be your name? My name is Andy. Andy what? Endurance, Endurance waiting.

He wan he dey come on air one form is a lie. no no no put no leave am shey as un, the whole world now una hear say him say him go open the place in fact i no even wan if a man be say i i no even wan make the girl even sleep there this night the girl go go pack her things comot. nedu and tombo good morning it's only god that will reward you for the good work you're doing that man is wicked

um, uh, that guy they stay for my street for a look but you very popular can't believe he can do this to that girl because i see them at night walking together like husband and wife uh, thank god say you did the street uh, make you look for the guy because the guy if in if he do anyhow just the way to go announce and the guy go collect mona never collect woto woto uh, uh, or if he not open that place he can say i've experienced such thing before because the guy was so sure was guy was sure i have nowhere to go then

You see, this accommodation problem, it don't cause a lot of unwanted pregnancy. Mm. Accommodation problem don't cause marriage wey not supposed to happen. To happen. To ha not even marriage, it don't cause a deep, uh, it don't cause a, a, a, a husband and a fake husband and wife. Some some of una wey dey there wey dey hear me, your mama no marry your papa. Uh, Is it way? Check am out now, e go shock you. No, not true. Hey. Your mama no marry your papa, then just say, oh, come and live with me. Eh. Eh, oh, I like you. Oh, I don't give you belly. Oh, yeah. Bam, come on, come on, so come on, come on, come on. Then I came, come. This guy talks, say, that guy, oh, oh, oh, oh, oh, oh. The same guy would live for the same street, oh. oh. Um, uh, the guy collect, collect one, one million from Lapo All I need is for him to pay back from Lapo branch manager Ilupeju. He will never even pay. He go say this. Yaradua, so you dey owe money. Anyway, Yaradua dey come. He say him dey come studio, Eh, uh, we make dey him wait. make him come. You see, somebody say you guys should allow him talk now. You are putting words in his mouth. Who be this person?